Без әвәлге чыгарылышларда Атьюрю һәм Тәрби районнары авыллары турында сүләдек. Бу юлы сезгә Кадошкин районының Иса авылын күрсәтергә булдык. Тегеләре, тел мәгълүматы буенча Темников ягы татарларына карыйлар. Иса авылын да Темников татарлары нигезләгән дип саналса да, чынлыкта авылның сөйләше аларныкыннан бик аерылып тора. Авылның телендә кырым татарлары үзенчәлекләре, мукшы теленнән алынмалар бар. Исаның тормыш-көнкүрешен беренче өйрәнүче, Сталин репрессияләре корбаны Үмәр Капкаев язганча, авылга нигезне Алтын Урда дәүләтеннән чыккан Тугыз бабай салганнар. Аның язуы буенча, алар Актүбәннән чыкканнар. Актүбә исә ул ниндидер шәһәр башкала исеме түгел, бу сүз бөек ханның күчмә ставкасын белдергән. Шул Тугыз бабай артыннан читтән тагын өч бабай киләләр, шулай итеп авылның төп фамилияләре 12 була. Гомәр Капкаев Зур Иса авылының борынгы урамнары исемнәрен терки. Зур урам, Кызыл Яр, Арт урам, Смодуровка һәм Кузьмин. Нагор ягы элек аерым авыл саналган, аның урамнары ике була, Нагор белән Гарәбба. Нагор ягының бер очы Ваня дип атала, чөнки кайчандыр монда урыслар яшәгән.

Ниләрдән эшләгән инде, зур бүрәнәләрдән эшләгән иде. Бик матур мәчет иде, идәне бар иде, путалагы бар иде. Шул манарасы инде, шул манарада шул инде нисе айы бар, айы. Бу иске мәчетебезнең шул инде айы. Аны комсомоллар, ничәнче елны комсомоллар, активистлар шул мәчетне сүтәргә җыендылар, шул манараны инде шул ниләр бәләп, арканнар бәләп, биеккә менеп, бер безнен авылныкы бер шундый герой табылды, кайсы шул арканнар белән биеккә менеп, шул ни ниләр, бөрән теге арканнар чорнадылар, трактор белән. Нитә башладылар инде, йөмә башладылар манараны сүтәргә инде. Бер трактор килде, теге гусеничный трактор, борынгы трактор, ДТ-34, по-моему. Ну вот, тарталар шул манараны, тарталар манараны инде, шул арканнар бәләгән инде. Тарталар никак трактор нитәлми, йөмерәлми. Аннан тагын бер Трактор китерделәр, тагын шул бер тракторны икенче тракторга ялгадылар. Шул инде ике трактор белән шуны нитеп инде, шуны мәршнине безнең мәчет шул айны инде, шул манараны инде шул ике трактор ялгап, инде шуны төшерделәр. Шул, шул, шул вакыт инде дөнья кап караңгы булды. Халык белде, дөнья бетте диеп, Дөнья тып-тын калды. Давай, Гена, давай, Гена, Гена, Гена, Гена. Гена, давай. Ә, вот басыгыз.
Вот килдек, килдек Казаннан музей карарга. Сельс, ә, сельской этнографии, культуры. Әйдәгез күрсәтегез, кадерле хуҗалар. Да.
Генерал, давай кушай. Керегез.

Ә менә бу нинди крюклы әйбер? Бу диләр, я думаю, как его? Кызым. Багор.
Багор башка да Бу, наверное, Багор, багор менә.
Бөрәнәләрен тартырга инде. Бу тартканнар где-то.
Да, инде. Может, это

Кушамат.
Кушамат.
Ой, кызыклы инде. Али апай шулай дәрестән пичкә терәлгән шулай. Ә сез иске мәктәптән дә? Да, иске мәктәп. Пичкә терәлгән шулай дәресен, давай сөйләгез дәресне. Шулай терәлгән. Гамигә инде, галанкага инде шулай дәрестә. Нигә дүртте куя дип?
Авылдагы алты мәчетнең, бай йортларының, кибет келәтләренең нигезләре дә калмаган. Аларны 50-60 елларны сүтеп бетерәләр. Биналары сакланмасалар да, Иса авылы элек-электән бай һәм мәдәни авыл булган. Гүлнара белән Альберт саклаган йорт кирәк-яраклары бер дә ярлы хуҗалыкныкы түгел. Аларда гына түгел, авылдагы һәрбер йортта әле дә графикага гарәп әлифбасында китаплар саклана. Әлбәттә, Коръән китаплары гына түгел. Араларында иске графикада чыккан совет китаплары да бар. Китап культурасы, белемгә ихтирамның чагылышы бу.